Hello, slide nung ka si. Ah, tutan cu window kan tin hna lai, window 10. He window tin nak ding ahcun a window puai a si lo ahcun a mah bantuk a window stick pakhat te kha a hau. window stick kha amah stick hi window siam ding cang kha amah hlan video ah khan ka rak chim cang i a si ahcun window kan ṭhinh ṭi hna lai. Na satuk te kha USB poah ah khan na ṭhu piak lai. Mah dih hnu khan cun na computer kha power na off leh i Biomeeno key na off piak lai. Biomeeno key kha computer pakhat le pakhat aa lo cio lo. Biomeeno key kha F2 ma si maw, F12 ma si maw, mamtu pawl theih na duh ah khan cun na computer model kha na ṭial lai i a hnu ah khan Biomeeno key tiah na ṭial piak chih lai i Madi khan Chrome ma website pakhat kha kan search na tuah le madi thum bai uminu key kha an rak an rak chimh lai. Hitu cu mah airshare hi cu bai uminu key kha F2 si F2 si F2 in bai uminu key kha ka auh lai. Hi computer ka off dih hnuah khan ka zuhnim power kha ka hmeh dih hnuah khan ka hin F2 kha tihin ka hmeh peng. Baiawm minu khi kan auh khawh hnu ahkhan cun mah ti hin a rak chuak a rak chuak i mah pawl hi zei ka ti le mouse in siseh control mouse in control khawh an si lo bantuk mouse pawl hin siseh maw bantuk mouse pawl hin siseh control khawh an si lo i. Dinhnak an control lai ti si ahcun a chungtang kal kan duh ahcun hi pakhat zong te hin a cunglei a tanglei um sirlei kan duh cun sirlei chikkhatlei sirlei kan duh cun khatlei sirlei ti khan um i ka zawn ahhin sirlei ah khan kaa thawn lai i ka zawn boot boot boot chungah khan ka lut lai i mah dih ah khan USB HDD timi khi atu memory stick tunai uh, USB stick ka sawhmi te um, window stick ka sawhmi te ka si e maka kha uh, window khuai na tinmi si ahcun uh, a khuai uh, u uh, banabi uh, a khuai hi atang bik namba paruk na USB CD-ROM timun tupo kha mun tupo kha na thim piak lai e ma di chun ka zona hin uh, zeitin da kan lu lai ti sin ka zon hin apia di ko he uh, F5 F5, F6 si ahcun zeidah si ti ahcun bianabia ah ka ngan van hmeh piak ka van hmeh piak chun hna lai i ka van hmeh chun lai i F5 ka hmeh ahcun khe tangah a ṭum thluahmah ah ti khe F6 ka hmeh ahcun F6 ka hmeh ahcun a chungah kai e matkhan control khawh thawn khawh an si khatlei kam kal ka duh cun khatlei kam ṭhianglei tu bantuk in control khawh an si imah dih cun F10 Ka zun ah hin F10 oh F10 kan peh ahcun save and exit se kan save le e a pit le tinak te oh mah di cun enter kan hmeh la e pit le tinak te mak si ahcun kan ban tuah chun hna le e ka zun ah hin oh F10 kha ka thim cang caah khan F10 kha F10 kha kan hmeh pek lai Keimah dicun ka zun ahhin yes lei kha ka hmeh lai i no duh ahcun khatlei kam thawn khawh cuti khin maw yes ka tuah lai caah khan yes ka ti lai i mah dicun an ṭha an ṭha kho pek lai. List kan thian piak lai. Mah ti cun ka zawn le Greece ah an store kan in Leeds United te in Leeds United mah ti khan ka zawn in Nike Nike ah kan kal lai mah ti cun in store now ah kan kal lai ti kan kan hngah ṭhan lai. Rau pah eh. Adi chun ka zo na hin window ah khan hum thim khawh si, pru thim khawh si te, hum single language te pawh thim khawh si, pru indication te pawh pru for workstation te pawh indication te maka han ka zo hin ke chu window tan pru he ka thim lai. Window tan pru he ka thim em adi chun ka hin neck. I accept the license team ti tika za ka pek lai e ka zopin ka hin maka hin custom ti pek lai ma A hadikmi kha Komevti nih a hmuh. Formatting i kho khan cun ka hen aa nek nak kha ngah cang. Arhan formatting i hlan ah khan cun nek ti kha a nung lo i partition kuai ti poh cu an rak tuah ti lai lo. Ka hen nek. Chai than lam an khan cun nung gun du. Thol. That cang. Rau pah lai, rau pah lai. Rau pah lai caah khan mah pawl khi zapi tin he pakhat ti lawng he install tuah rih, mah vialte khi install tuah ta rih ding si, rau rih ding si i, cakhat ti kan van phih chung lai i,

Dikan ka han pa just akan one two three four check so lama kan act confirm one two three four next

dawh kan ṭinmi kha a tlamtling cang tinak si.

ṭha tein tlamtling tein vun dawh kan ti khawh cang. Zohtu nan dihlak cungah tampi ka lawm. Nga hmailei cungah video bantuk tein ai sem khawh lengmang ka rak i zuam lai. Ka YouTube channel ka subscribe like in a thazaang rak ka pe ve u. Hmailei ah kana tong ṭhan hna lai. Za tein bye bye.